trying to break into this industry swi tivi ku ri a hi le ka nyini la hikuva munhu a nga ta ku xavelela industry leyi ya vava find your pocket kuma vanhu lava nga ta tirha na vona va nga ta ku sirhelela and yeah it's like a mafia nyana lava it's like u nga ta va sirhelela as well eh it's like jele loko nghena ku ri hava futhi va ka n'wina u ta tinyela ku tshama khoneni ma i cigarette ku anyway

by the, I think by the second week, man, or be, before the end of the first week, yeah community ka early you could see us by amukerile ayi first week loko hi fika it was the first week they were already expecting us ungaribali ani hi yini oh, yile, uh, hi earlier mm. uh, ku ri mina wena i don't know man hi triumph akuni triumph na na musa na vusi na vusi yes Eh, vanhu lavaya ku vulavula ntiyiso hayi no beautiful people No, they are very beautiful people because when they were to, to introduce ourselves, hey, man, Hilakuta will come and do this. and a va hi rindzini but they never put pressure on us to say No, yeah, because we've worked na vanhu va le ka malamulele vanhu va ka malamulele to this days va ri mina drama.
heyi vanhu va ka malamulele nsuku u tshamela ro ni rilela ku e phela vanhu lava va le ku vo mi chava n'wina va ri movie yi huma rini movie yi huma rini Ah, nsuku i ta n'wi fonela u ta ku hlamuseta yexe

the sense of Vumunhu, community a vumunhu sense of community, yes. hi mhaka ku a swi ta ndini hambi u concept yo munhu a nghena a fika ku ni kombela mati It's kumbe ni okay. twa ndlala ni vuya ni suka kwihi kwihi um ni le ku fambeni um ni no va na ndlala ni kombela mi ni pfuna la mi ni pfuna kona i concept ya normal laha hi vuya kona a swi ta ndini mara loko hi ri la joni hi toloveli munhu ku pakisa movha two rand munhu ku nyika ti-direction speaking of that the lady next door yeah ne, mm, I, I, lo- I, lo- I love my neighbor bro yeah so look whilst, whilst we're still building lana yeah uh, a lava gezi at one point generator i say fani- I fam- I fambile or engahara whatever the case gezi it was an im- im- emergency thing mm.

bari safe drive or something ani ya ku alayineni mavhilwa mm. se loko a fika laha ni bela movha u ri hawa no your alignment is actually fine uh, from the justicia trip mm. e eh, hani u swi voni na hi famba ndhawini ta njhani sono ku hey swo boha yi bendini movha leyi mm. so loko a heta laha ku no there's nothing wrong with your wheels i will actually not charge you hi mina loyi se ni le ku dzudzeni ri a ku no it's fine sir hi rivele ku to, ku ri to munhu at, at one level at one element ku hanyisana without anyone The- trying to that. cash in on, on the Exactly. other ne- on the next you know? person so yeah so we shot guys the show i think we shot we shot beautiful things hayi sasekene we shot beautiful things Ah, that's the best product we've done uh, to date i would like to believe i think we're learning and we're improving Eh, hayi mina mina mina mina ni tsaka ngopfu sibari wa swi ta ni tsakisiwa yini um ku hava a

hi xi hi ximalana lexi hi nga xi kuma and in a space where vanhu lava could have literally just closed off their doors va ala ku hi hlamula va endla ti-demands va hi performela but mm. they were the first to say hi mi endla yini mm. like even na vana va hina va lava ku tiva ku ri yo ku busy laha wa swi vona xisa lexi a nganga

and it became a, an a, a ku ri discussion aku mara it, you are just an exception majority ya vanhu va hina suffer for being for being, for, yeah, for true. being True. from that side loko yeah na swi twisisa ni ku but uh, he wanted to write an article no hey but mina i can't come out publicly and say ni le ku kaya ka yini hi mhaka a ni se tshama ni swi experience I've never I've never heard anyone say ey lexangane yi tsale script swi ku yini yini no one has ever done that to me but mina tanihi mutsonga i know the struggles but when it comes to work ivi ni n'wi byela ni ku phela xitulu hi the reason why xitulu exists is because ha swi tiva of this problem and we're trying to create as many jobs for vatsonga just to have that exposure ku ri loko va ya in the big when they play in the big leagues so they, they know kn- they know they have an idea eh they but lexi ni lava ku xi vula futhi vatsonga ni lava hi a- ni ni lava ku hi address le ku na rinyadzo when they work for munhu wa ka vona it's like va twa nga ku they don't want to put in 100 percent and then loko u yi demanda va rila nga ku wena wa va xana va twa nga ku hi mhaka u se ni tirhela mutima i must relax

they will va ta ti run oh break their backs vana ivi wena munhu aku aku hey aku hey hey hey aku performela munhu ah, kasi wena u teli ku endla yini a wu ta ku tirheni kasi you know you know and, and I, I think like with with the experience that we had with your timbita of course we we, we had such challenges where people would expect

I will not care about because at the end of the day, you cannot. I'm paying you. And they took the money. And you took the money.
And Even if I'm not paying you, Fana, the fact that I pr- I proposed an idea to you and you bought into and you it. bought into it, come work.
And u to u la ku tirha phela se fanele ku xaveleriwa ntirhweni ah. which is a very crazy concept u la ntirho or u la an opportunity you, you are given this thing ivi so u jika u ku ha ah, mi mi mi namuntlha ya a ni titwi kahle kumbe and yeah Ab- ende ab- ku titwa kahle you could have stayed uh, wherever loko u nga titwi kahle a wu ti ntirhweni so u ta- u ta you want to come u ta va xigulani ntirhweni Ah, it's not good. Ah, it's good.
Eh, man, we, we had a couple of em- medical emergencies. I, I like how we dealt with them as, Yeah. a, as, as a new company. E hani wa swi ta swi pfuna yini i vumunhu swear i vumunhu bya hina Captain loko a hi nga ri na vumunhu we would have handled you know when mina ma when I the reason why I never wanted to to, to run a production company mm. was ku ri it was the way I saw people were being treated where I used to work I was like I, I, I don't want to be this person and swi lava vanhu va va depress var vanhu va nwa byala everyday va tlela va dzahe va ri va ri drugged up because they have to deal with me or nampundzu munhu has to be number one smoke two joints a ba biya yin'we ntsena to come to come yeah, see, they don't do that but at, at, at, at, the same time the, the problem with that ikuri people

and a ku dyanani entirhweni and that's in your contract it's in the contract and a hi ntirho wa vona ku ku nyika ti-condom to loko se u ya kaya u ya ku dyeni
mara kona ti-condom and ka ti-pads a ti kona and which are basics
and n'wansati could be attacked at any, any point, any, any point.

ah ebhaloyi
se mi hlambini baloyi ya se ni grand baloyi se yi tshama joni hi fumana
se mi baleke ka malamele eh, baloyi u tshike vutandi
mi baleke rini a wa mi nga vuli se mi balekile
khale rini
a swi na malembe yo hlaya swilo swona five plus loyi
kunjani ka muxapi hi nsuku u ni twa kahle kumbe network ya wena yi khomi kahle se yi ri yini genge u le ku holoveni na vo mr post na vo sole makamba la ku ku napa but before hi nghena ka teto um a ni ri ku byeleni fumani ku ri um

hello sure sure ha loko yi nga khomi network sweswi se se se se hi le hi- hi hi hala u tshama kona
hayi ya mina ya xava okay se ba u ri genge yi le ku rileni ya ka malamulele yi ri hina a hi le ku humeseni movie
ya mm
kasi movie leyi eh, aw, aw, kasi loko why hina hi nga byeriwi kumbe swi nga vulavuriwi ka group swi swi vulavuriwa xihundleni etikhonweni ende ku vangelo wa wena pressure or one vo ka va nga ku chavi
hayi mi nyazeka
mara nandzu wa mani ku ri movie nga humi
hayi a nandziwa i wa i wa i wa management hinkwayo okay ni khensa sweswo ni khensa sweswo a ni ku mi lava ku komba hina hi ritiho uh, uh, I, I, movie yona yi ta huma u ngo va byela sweswo but uh, tanihi ni nga ku hlamuseta manyangatsi ku hava movie yi nga ta huma yi ri ha pulani sivarema ku se hi to va hi kha hi humesela nawu yi ta tshama ka youtube yi fana na timovie ta soli makamu sweswo hi nge swi endli sweswo se ha ha ri ka soli u ku endli wena na hlamusa ta fumani fumani is, is like technical and outsider ka music wa xitsonga eh, u va endle yini
phela swi fana na censorship leswi va ri mm.
these guys uh, are telling a journalist uh, okay i journalist nsuku but his media no but he's been doing music yeah he's been uh, reviewing music bangibyela bosole va n'wi heli ka vona sibari ku ya byela vatswari va yena ku ri hi ta n'wi napa demani ta ze hi n'wi dlaya la yeah what i ra ku hlamuseta yena vulavula nsuku ya ya xo sungula lexi nga ta xi vula ne eh. i ku ni ta vulavula hi sweswo la ka ka ka platform ka eh, platform ya mina because se ni ni ni ku ka ya mina ni nge ni nge he va kahle yeah okay i know is good i i mean i ni ta ni ta vulavula no no but just just make it clear we brought you in

hi ku twisisa ka mina mo ni hlamusela hi ku twisisa ka mina the mm. sequence of events loko swi ta ka swa mina na na na Saul Makam because uh, at the beginning the beginning uh, Mabasa Nsho ya tsundzuka khale probably vo ma 2015 so ku nga ndanga mistake loko na ha ri na ku tsakela ku documenta vutsongo the first person which I approached and did an interview with a ku ri Saul Makam So from from from that stage, I, I think we, we, we some sort grew closer. hayi leswi a swo hi ta vulavula masiku hinkwawo kumbe ku hi tichomi but i would i would i would randomly go i i i had swin'wana ka whatsapp so ku vi na this other time where

na na na na like if you can unblock you and we also recorded an, an interview na man, na Saul man, Saul. so wa ku blocka ivi loko mi hetini mi tlhela mi recorda interview nakambe ya ya ya unblocked me u distracts letiya u ti u ti retracting so so it happened during that time after loko se hi uh, he recorded his interview and stuff so the interview was actually scheduled ku u ta yi ta va kona ka his youtube channel but it was later cancelled hi mhaka ku um ni vi ni ni va na say ka ka music video yin'wana yi nga huma ya ya mask ya boha so ka the music video solomaka was trying to show off his ah is technology mo the whole music video leswa swa green swa green screen swo biha yeah at the clone oh, so, a heta ku xava green screen svara se a yi ri busy so a nga swi koti so, they, no. didn't key in, they didn't key it well ah it was just terrible uh, go, go, go to let me open it for you ya vulavula nsuku ni komba fumani wena loko wa ha hlamuseta so so ni va na ni ta revisa ni ta ku a hi review no hindza nyana ka video yin'wana ni vulavula hi swona ku hayi man um eh, music video should have direction it shouldn't be a thing ya ku munhu a showcase a showcase i ku i ku technology ya yena technology u yi tiva ku fika kwihi so a swi swi hi leswi nga fikanga kahle ma

ya ya ya ya ku u contacta munhu la a nga ku strike like seven seven days yeah so a ni ku ni nge ni nge n'wi hlamuli mara ku na swi vona ku a ni ri na use na youtube channel ya se ni senda message loko ni senda message komba ku it was calculated a ni rindzelwini ni vela ni sendeliwa ti-screenshots tin'wana ta ka facebook of some of my posts ni hlamusela ku ni nge swi koti hi mhaka ku then the reason a ku ri ti-screenshots letiya to cut the short the, the story short uh, we ended up resolving things nkarhi woluwa ra vumbirhi swi swi hela ivi se channel ya mina yi tlhela yi vuya um ivi akudishe Oh, I once I once saw this thing somewhere in passing, and I, I didn't understand what was happening, and I left it immediately. Hello. Well, hi, Fumano reactor. Uloku boneni eh, the music video ya mask. Yeah, boy. Yeah.
So so so so uh this year

eh, ni vona ku ku ka poster status swo landzelelana ka ka ka whatsapp ku eh, ni lava ku bifa eh, ni nge risimu hi phusi manyangatsi eh, eh, eh, eh, eh, Phusi some Ma- of the things leswi a swi tsariwa laha a swi ri directed to mina mo phusi manyangatsi kambe i malume wa wena ya hi papa ntsongo wa mina okay
yeah so i i at that stage ni ni reach out trying to understand ku ku va yini but a a ni helangi ni kuma nhlamulo swi hela swi fika la eh popotong wa mina va nga yi solve hi yoxe because you didn't want to be involved ka ka ka anything

Mm. Ah, Chief no, the no, king. ndivula- u vula hosi No, no, no. hosi Oh.
makamu
a va fike va ri vangani va ri va ri vangani a ku a ku- a- a- a ku- a ku tele na- na- na- na- na- na gang ya ku ri gang so a ku ri timhaka ta ku ku ku a ni swi tivi ku a ni laveliwa yini to be to be specific but va vina like va hlangana na na na xi xa xin'wanyana xa xa cousin xa cousin ya mina ne mm. so i khale xi kha xi swi landzelela swilo leswiwani so a xi zangi xi lava ku teka sayiti ra munhu xi va byeli ku um um na n'wina ma n'wi sukela ku if the much be solution loko mi lava suku a hambana na n'wina na n'wina a hambana na yena that's the best solution mm. so that's why ene a ne ni nga endla apanyeri lota to a na a na lavi ku ku ku bula chumu specifically ka ka yena straight but with the music that comes from from from his studio and stuff i will mm. still continue to to to review and and, and but, but then so so, so kunyika vanhu context eh fumani mm. so soli malume wa wa wa, wa, wa papa tsongo wa wa nsuku mm. vito ra vona i phosi mm-hmm. so dimani soli he was busy ridiculing malume wa papa tsongo wa nsuku Mm. on social media okay va kha a kha a ku hey mina ni bifa ni bifa na na ni bifa ni bifa na na na, na mutswari okay this is before Nsuku had not done anything that extreme. This is the artist going out his way to say, me ani wena u tsala ti-review to or music wa mina wu nyawule na whatever uh, me ni ta chingela papa wena okay he even gave put him on uh, in ka video he even went found him angenisa ka video and malume wa papa tsongo wa nsuku is a very friendly guy i've met him eh a n'wi nyika na hamba u n'wi nyiki mali u ri n'wi xavele tibiya or something to make him look like ingaku a yi tlharihangi

no but of course hi mhaka a wu swi tivi ku na mani ka hina se mi ta mi mi hlengele- mi- mi hlengeletana nini mi ta ka hina mi ta va byela ku ri u- u tsala mbodza hi mina n'wi byele na but if u endla mbodza u endla mbodza hi swona kasi na kasi isn't it how it's supposed to be like yeah it's supposed to be like that that's what reviews are supposed yeah to say the reviews are not, are not supposed to take any any favor or whatsoever Exactly. and a va rili loko loko loko manyangatsa a kha a tsala hi ti-enemy ta vona a kha a ti cakunya a va rili oh e a va rili when he's writing good stuff about them when he's giving them credit when he's giving, giving them relevance a va rili as soon as a ku no i mbodza se ya suka so, so yeah, hi vhiki rin'we nsuku boha hala m- ku rhanga sungule makamba loko vhiki just two days later mr post wa sungula
naye mr post naye uri u- ungatsali
Eish, ya ya Mr. Post yi tikombana hi suka kuni because loko swi leyi hlamusela i ku yi ri i khale yi kha yi yi kha yi vona swi- swividiyoni swa mina i khale se Swividiyona swa- a mhaka ya- a timhaka ta kona a ti tangangi ti leha ngopfu hi ku a yo ni byela ku ni nga kaneti makhaleti swilo leswi mi swi tivaka so um eh, the post yi kwatisiwa hi ku um loko yi yi suka le ka vojoyi siremani um eh, ni ni ni endle a va ri swona byo hayi
ni ku a ni endle review ni ku i don't think swi swa ha ta fana because um mr post a ni u sungule a tirha a ri yexe u swa byo so improvement ya yena hi voni loko a fika ka joho so review ya mina ya kahle kahle a yi ku i mhaka ku loko a ri yexe u yi provekini before ku a ngo swi kota ngopfu ku fana na loko a ri na joho so chances are standard xi ta tlhela xi dropa a ni ri xi ta dropa yi tlhelela le ndzhaku but then a xi nge he fani na leswi a xi ri xiswona le ka joe xirimansoni and uh, he only managed to do one good project for ka fambi ka joe one and a half kahle kahle letin'wani u le ku hupeni
but nako is, so, is, yes yes yes
so you didn't take it uh, very nice ivi se eh, kahle kahle nto a yi lo yimela mistake yin'we yi ta ku napa mm, ya direct ku yi ta kota ku kuma opportunity yo yo attack ya ku nghena basically ya ni tlhela ni tshembisa no tshembisa ku biwa byeriwa swihundla mm, byeriwa no va tiva swi swa swihundla hi yena there's a call on youtube ni ta ku tlangela yona after this nsuku yi recordini mr post ka n'wi byela ku ye ni tiva swilo hi wena leswi nga ku onhaku guys why are we being personal

and listen ku tsaka ku huma review ka ka ka Sowetan va ka Sowetan mm. yi ku fumani xilo vana spoke like a strangled chicken andisisa xitsala xa munhu va ri patience mani manga va ri patience ntuli eh.

i made sure till today a ni tshava ni fa voice mina lexi wa swi ta why ni ri interested ka topic leyi reviewing music is something that i feel ngaku i started hi mhaka wa ku ri ha vatsonga va endla reviewing music and hi nkarhi wa hina when we were doing it a ku se tshama ku va na artist yes they would complain va ku tsala thyaka va rhumela gang but this is just on another level ku ri munhu a za a fila ngaku physical a ku yela kaya and i a a tlhela a ku a ku tshembisa timbama swi vula ku siku phela u u byeriwa ku ri loko wo wo bayiza hi ta kuma byaleni Basically, he is that.
a nga ha ri safe yeah cause cause na na na na issue yin'wanyana yi yi yi yi yi- yi nga endla ni ti vutisa ku uh, why ku titwatsitswana na mahlamuselelo ku eh, hosi leyi yi byeli yi byeliwa le kaya ku um there's a video that i did leyi yi nga yi costa ntirho ka ka munghana wa mina and let's still it's proper to mention other platforms here no i know mention hinkwavo swa yeah it's actually after the hours letiya ta ta munghana wa mina letiya na ti criticize hi mhaka nga wina yes but he criticized i was about to say that yi nga endla ku muganga lonene yi yivisa makamu a mintirhweni se u sola u hembela na nduna wena ndza mi ku ku swa ku swi ku swi latsa manzi ni swi langutela ivi se ni hela ni kuma ku hayi mani a swi for me it doesn't make sense
so going forward ku humelela yini eh u ta tshika kumbe

eh, the songwriting ability eh, the vo- vocal ability leyi nga na eh, looks play a huge huge role hambi hileswi wa tsundzuka a ni ku byela hi swona ni, hi rhangani the reason Eh. why rhangani a ri rhangani is rhangani is, is, is, is ah, rhangani is an underperformance bara but because he looks good that's why vavasati va n'wi rhandza so rhangani u languta majority of his of his fan base i va- u ta genge leyi rhandzaka rhangani yi na xitoko vavasati va n'wi Yeah. rhandza rhangani sibari and he doesn't do much but anyway uh, so music wa xitsonga u le ku kayiveleni sweswi a ku le ku humeni music dry season from bubini all the heavyweights ku lo hwi so for the past two years the only person a nga humesa album or hi lava va nga ku atheka va ri vambirhi soli makamu na mr post the rest Sure, eh, no, Boy- sure, beni u humesini ngo kambe na beni u humesini but a swi twali nga ku

Eh, Ngangahlangana na Pitori. No no no no not Pitori. We called. After we did project ya ya ya ya ya- ya- ya- ya Lo ka Malamulele. yes. Lo ni nga n'wi tsakeleki.
No no no not I don't know if it's that one. anyway, I don't know if no no no. This one we Okay. this one we had agreed to do it. Okay.
So Mara we could not

the one group that brought me back to music wa xitsonga limpopo poison i limpopo poisons bar and and because i grew up the review it went- be- besides the review besides no the ni vula ku the reason why namuntlha ku ri na vunsuku it's because of limpopo poison i started reviewing music because of limpopo poison Wandusisa,

i don't understand kuri why are we what's happening i, I think um ku duma vanhu va wrong njhani guys because a va na vision hi mhaka vona um nsuku is young if nsuku is able to just to rattle you eh hayi outside just him rattling them he's not rattling them suku u le ku u state he's pointing out rightly you in a sense akuri he gives an opinion and it shakes to your point ya ku za u yeka ka u la ku nguba u connecta ti dots that are obvious and a va swi lavi sweswo swi fana no loko eh like mapiano yi ta teka 5 minutes ka
and I don't listen to it. Man, I've, I've only four, four songs on piano that I like. Four! So, hina, imako, vanhu va nghena ka industry a va na vision so loko ku fika situations like this sweswi moya ku pfu- u- u ku sala a va ha ri na plan loko ti-bookings tiwa a va ha ri na plan loko the source lava yi va kona tinsimu or the trends van'wani va yimela like sweswi sibawela or whatever they wait for ne- like trends and they copy and try to flip it into xitsonga so the lack of vision will constantly mean There's no innovation ku hava ndlela yintshwa yo distributer music hi mhaka vona sibala pfuka valungu va famba music wa Xitsonga has been suffering vo Joe va vuyini i through Limpopo poison ivi ku va na ntlakuko ku va na interest in Hey, music brah. and then They boom. messed it up.
even when they split up you can split up and still have different camps that can And- still and that but they, always could, happens.
they can't they could not sustain it hi wash se sweswi hi le ka 2021 ti-album ti nga huma since 2020 ta from major artists until now but then xin'wana xa yila ku ku uh, music wa xitsonga wu va u nga vi na progress ne yeah i ku i think it's very difficult ku ti-artist ta xitsonga ti-differentiata uh, uh, business na

a va tirhela ku duma i i mukundli khole we call him back a va tirhela ku duma so they became famous however a va ri ha plan ku ri okay one se ni dumini ku humelela yini se va dumini but u yi vona bona an artist like beni u hana endorsement yo vonaka national xi cellphone nyana xi network nyana xi tikani jet nyana pep

music si va va ri yini what's the word on the street where are the albums where's the music hambi genge leyo chaya yo chaya tisingile si va ra swi all these all these albums ni ku hlamusa msho majozi humesini it it was relevant for two weeks or two months at max ka ka mali

they did not last it's five i think it's, it's five. five they did not connect ti te qha hi swi hi swi twini ku ri ti kona but i was like and, okay and mati va va vatsonga ni yeah va vatsonga va va dwe buthu va va va tlisa va va damarela ka xilo if so majuzi a loko ma chance ya yena ya open wa vona ku sukusela la ka 27 ta november

You see, that's the s- crap I'm talking about. a chuhi yini swara That is the crap I'm talking about. a wu ta Why? endla yini wena U ta endla yini lwini?
Release your good swara u work. khomi xinyori u khomi sandlen u khomi russian army u khomi i vomani kambe lava eh, i- i- DJ dj mfundisi u khomi all the relevant people hi nkarhi wun'we in one album That's my Swara. point, guys. Na That's mina- my Khona point. tirhiso- na mina Marketing sibara wise.
and u khomi na ini what was that record label a yi n'wi sayinini international

eh hi teka xo majuzi hi fika hi n'wi veka ekerekeni ka mulamula yeah loko yi huma kereke only two or three people va nga ta tshinela kusuhani and would have actual interest to actually have a photo with her mara loko ho teka bini hi fike hi n'wi hoxa kerekeni ka but guys ka guys ka ka- guys ka ka mulamula hi ku- hi mara ani call- wena wena u yi languta from a point of fame hina hi vulavula from a point of Of what- bankability. of, of value value ya majozi it's at a level a it's xi tandzeni crazy. that's why a nga yi tsutsumisiwa swi ta why because a hi le ti-bookings number one loko u buka majozi a ku la 80000 ku halo a nga ta n'wi afforda because number one it's not viable loko n'wi nyika 80000 yaleyo she can only draw 15 people compared to loko u teka 80000 yaleyo u nyika beni who will bring in 2000 niggas

people created a challenge the challenge blew up that's a challenge no but before even the challenge even imali eningi sibara na ritiba risimu leri a ri be for two years before it went right. international eh jerusalem yes. bo bo bo yeah, tsonga boy a va ri a va ri ku ri cineni before so that the challenge made the song blow up it's like imali eningi imali eningi was out until the challenge na vududuzani then the song became super huge

me the reason i'm saying i'll go back to this point i want to say kuri I'm, I'm with my Joes on this one. but u vona u nga rivali a hi ali ndhuma ndhuma hi yona mara lexi nsuka a xi vulaka point laha u yi vula what she did from vanhu va yingiselaka music wa xitsonga she gave us a subpar uh, uh, uh, Again, music I will- no hi vulavula fumana a hi vulavuli hi mhaka yo u dumile and No, she's I- powerful I- I- hi vulavula about just in- a hi nge u I- I endla wanna speak what do about- you like like hip hop I wanna a hi nge speak- dre dre a wu ku humesela m- mbodza wa album u swi No, twa, "Ah, Twan, mara Twan, sha- eh." Twan.

why must shoma juicy come and join the same queue hayi no mina niyimi ka yona leyo ajoyina q the, the what, where she is she has positioned herself and with the market that likes her that's the position that's the only way a kota ku ku dya hi vutsonga by selling it to non-tsongas but loko a vuya kaya loko a vuya kaya wish bona loko a vuya kaya a se a ni ali ku ri ku wa mali loko a vuya kaya a ku u lava ku hi endlela something ku nga vi mhaka yo u ta hi endla on a basis yo hi mhaka vo n'wina a mi ni endleli nchumu no no I'm, I'm not saying that hey, mara mina ni ku here's the criticism ke from a songwriting point of view that was a trash album all those songs did not make sense but they did not have hloko na ncila I like them yeah ni vulavula just songwriting hi vulavula just this is an art form outside vutsonga na yinini just as a writer

than ni suka vula ku ri music could have been produced better but a nga swi endlangi sweswo mina point leyi ni yi vulaka i ku the nkarhi lowu a nga le ka wona sweswi yes the album could a ni swi tivi what happened why did not connect mina i felt ngaku she was coming for them i felt that was the album that was supposed to say majosi has cemented a place ka vatsonga that was the album that was supposed to have done that mm -hmm. but it didn't do it because mina one my biggest issue akuri songwriting vo nsuku lava yingiselaka music luwa va ri vona vocal is was bad eh hayi swa swa ti vocal ani swi ngheni mina songwriting and and and and i think one thing which which would have made that album great ne uh. so Majusi was supposed to have a producer ya music wa song for example afanele ateke legends like vo Joe Sherman. Oh, okay. He doesn't have to play anything. He has, he has to be there ku ayisa ndlela na ku direct because I think vanhu lava nga tirha na vona hinkwavo la even vo Sandland vo mani mani they were too excited too excited ku va va tirha na Sho Majozi to an extent ya ku na loko va swi twa ku a swi a swi endlangi ni swi twi a va a va vula nchumu hi DJ Mfundisi he did not have and, lyrics and, and, all he said was like se ni tirha na Sho Majozi

okay that was your intention but it's not good enough for mina as eh, eh, mina as me as me ngiseri munhu ayingisela ku tinsimu on a basis yo yo tsala because most of some of my vocab ni kuma ka music mina Mara, eh, but look- mina look- from a songwriting point of view if that's good enough for her i'm saying to her you can do better ngwana Okay. okay. guy you can do better i ku hi nyadza futhi leswiya futhi but but eh, u nyadza but from no ni vona eh ani ni ni mtsonga i'm one of the target audience phela ku yingisela loko xi yi humesa nga zanga ku xitshemiso yima ko mi tiva ku tsala tinsimu or whatever the cases mi nga yingiseli so i'm saying we need to writing yeah, yeah. writing u ni upini everything else I mean I was sure that albums but I ani ani ani ku ayeye bo beni mi tinyele shut down and then mi kusukisela emasungulweni vulini ku shut down sibara that was the sibara she had the event like imagine shinyore has never done a feature ebuton'wini bya yena she made that nigga break his rule but again again what if we're not used to it because Batsonga we don't do features hayi mina mina mina mina i'm open minded to that point that if uh, if,

loko a borhekile u ta twa ku xilungwetani lexi ah you see you see wa ona wa ona sibaba wa yesu ku khensini n'wana mani uh, uh, see you see you see you see you ni ta ku vona kwala masikwini ya mi mi nga rivali ku stream album ya ya ya ya ya Oscar Makap you missing zona mi mina I don't get the hype about that guy but it avana podcast loko se ni yingisela album yin'wana to stream ya ya